Malum TikTok'da sizin akkauntyňyz bar. Ne şol akkaunty özüňiz ýöredýäňizmi? Dogrymy aýdaýynmy?
Aý özüm hem ýöretýän, özüm hem ýöredemok. Näl kommentariýalar gelýär? Aý kommentariýalar men o zatlar gyzyklandyrmaýar. Men öz gowy görýän zadymy goýýan. Aslynda şol Birine sowgat berjegem bolsaň diýýär. Gowy zat bermeli diýýärler. Öz halamaýan zadymy. Men öz gowy görýän zadym, mysal üçin öz gowy görýän zadymy geýýän. Men özümi gaty, gaty gowy görýän özümi. Näme ýazsynlar men barada men hiç hili meni gyzyklandyranokda. Men diňe özüm täzelik etmeli, mysal üçin toýda nähili goşgy aýtmaly, nähili söz aýtmaly. Nähili geýinmeli? Meni gyzyklandyrýan zatlar diňe şo zatlar. Men diňe öz gowy görýän zatlarymy goýýan TikTokda. Özüm halamokmy? Şular edip goýberýän. Öz zatlarymy. Ýöne men hiç kimiň bu gowy zady nemede bilýäňmi TikTokda halamokmy geçirip goýbermegini. Geçirip goýbermegini. Ýekeje knopka bahasy bar diýýäňmi? Hawa. Biri şuny gör diýenok-da, saňa iň gowy zady şol-şoň. Sen şoň üçin gowy görýän zatlaryňy goýýansoň, bu barada näme ýazypdyrlar, näme ýazmandyr, ol her kimiň öz pikiri. Ýöne arada meň özüm gyzykdyryp goýan zadym bolan waka diýdim, bir oglan öýlenjek bolýar, mysal üçin, öýlenjek bolýar welin, ejesem aýtýar ogluna, Men şu seň öýde diri otursam, diýýär, şo seň aljak gyzyň öýüme gelin bolup gelmez, diýýär. Oglanam men şony söýýän şony aljak diýýän eger şo gyz öýe gelse diýýä men saňa emdiren süýdüme narzadyryn diýipdir diýýän indi siz nähili jogap berýäňiz diýýän indi şol oglan ejesi bilen galsynmy ýa ömür boýy söýýän gyzyny ýüzleşip gitsinmi siz nähili şoň komentariýa ýazyp bilersiňiz diýdim oňadam her kim her hili jogap ýazypdyrlar indi şo soragadam biragyzdan jogap berip bolmaýan dogry däl şol. Sen oglana sen gyz saýla ejeň saýla diýip bolmaýada. Muman tik tokda berýän soraglamyň hemmesini pikir edip pikir edip pikir edip oglum bilen maslahatlaşyp ondan goýýan. O bir agyzdan jogap berip bolmajak zat da. Gysgajyk terjime halyňyz bilen tanş etseňiz. Terjime halym gysgajyk edip aýdamda men sekizinji klasda owadan çykyp gaýtdym. Obamyz Ahal welaýatynyň Saragt etrabynyň, ozal Ýalawaç diýilýärdi, orasalar daýhan birleşigi diýilýär, kommunist kolhozam diýilýär. Sekizinji klasda okuwymy gutardym-da Mara. Petýulşa gitdim. Oňam okuwa giribilmedim. Petýulşadan ýykyldym dänim, öýe gaýtmanam şo taýda tehnikuma girdim. Satyjy bolmak üçin, söwdagär bolmak üçin, hawa. Onam iki ýyl sekiz aý okadym. Ondan oba gelip azajyk işledim, ondan soň tejene durmuşa çykdym. Durmuşa çykyp baran ýerimde-de gaýynatam neme Meçhulşa saldy, meni Meçhulşada okutdy. Meçhulşany gutarybam tejeniň hassahanasynda işledim, bäbekhanada işledim. Ondan soňam Aşgabada geldim. Men aslynda ýaşlykdan artist bolmak höwesim bardy. Ýöne kakam kowunanokdy. Biziň tohumymyzda aýdym aýdan, tans eden ýok diýip. Hudaý bermejek zadyny arzuw etdirenok diýip bir gowy söz bar-da. Men şo sahna çykyp aýdym aýdasym, artist bolasym gelýärdi. Men pylan artisti görüp däl-de, umuman men artist bolasym gelýärdi. Onuň giçkä pagta ýygýan döwrümiz, o döwürler gyşda Saragtyň özünde ýaşaýar. Onuň Pagta ekilýän böwet pagtaçylyga gaýdylýar. Üç aý pagta ýygrylýar. Onda-da pagtaçylykda ýaşaýardyk. Umuman, şo döwürler biz kiçjikkäk Annuş Myratdurdyýewiň aýdymlary bardy, Jotda Mälik diýýä, Aý, kän atly bagşy aýdymlarynyň hemmesini men ýatdan bilýärdim. Hemmeler pagta ýygyp ýörendir, menem aýdym aýdyp ýörýärdim. Öz sesimi özüm eşidip. Umuman, artist bolmaklyk höwesi meni ahyr Aşgabada geldim. Ilki bilenem edil ol ugurdan okuwa giribilmedim. Serpaý tans topary bar, şu mahalam bar. Gülşirin Aljanowa halypamyz biziň. Şoň aýdym-saz toparyna bardym. Taýdadam Kyýat Durdyýew aýdym aýtýar. Mähri Annageldiýewadam bar, Halbike Dowiýewadam bar, Gülşirinem bar, Aýgülem bar, Läle Begnazarowam bar, Kyýat Durdyýewem bar. Umuman şu Türkmenistanda şu wagt halk artist, at gazanan artist bolup. Işläp ýören döredijilik işgärleriniň köpüsi şo taýda bil işledik. Ondan men dutar çalmany arzuw etýärdim. Dutar çalyp bilip öwrenip bilmedim ýöne ondan. Özüm hem diňe bir aýdym bilýän. Serpaý tans toparyna bardym ondan. Öwren indi bir täze gatnap başlaňda seni bir kollektiwiň içine salmaýarlar-da. Daşynda oturýardym şeýdip aýdym diňläp. Onuň diňe oraz salaryň Ýok meniň diýen aýdymyny bilýän. Diňe şony bilýän. Onuň aý alty aýlap men gatnadym. Onuň sen näme aýdyp bilýäň diýdi. Menem şu Ýok meniň diýen aýdym başga aýdym bileňok, bilemok. Gülşirin Aljanowam Maral geldi diýen aýdymy aýt diýdi. Menem ýok, o ses, ol aýdymy men gowy göremok diýdim. Göni bolýyn. Neme diýdi. Seň sesiňe gowy gelişer diýdi. Gepiň keltesi. Gülşirin Aljanowaň ansamblynda işledim. Onda işläp ýörkäm, Türkmen döwlet gurjak teatry bardy. Jeren Durdyýewaň Hytaýda ýolbaşçysy. Gurjak teatra bardym men. Meni çagyrdy, Seň üýtgeşik sesiň bar diýip. Onnoň bardym welin, Näme aýdyp bilýäň sen, näme edip bilýäň diýdi. Menem diňe men bir aýdym aýdyp bilýän diýdim. Ýok meniň diýen diýdim. Bolanda-da aýdyp bereýin. Onuň bardym, ony Annaçary Kakabaýew dep çalýar gurjak teatrda. Olam sen. Nirden aýtýaň diýdi maňa. Eý men bilemok diýdim. Nämä gatnap ýörün? Men ol urdan men nämäm ýokda. Bilimim ýokda men dodan reden birden aýtýan diýip bilemok. Soň ana çaram dek kakdy. Aýt diýdi menem bir kuplet ýok meniň aýdyp berdim.

Diýip, bir kuplet aýtdym welin, boldy diýdi. Biz diýdi, şu wagt bir oýun goýjak bolup ýörüs diýdi. Şondadam diýdi, bir zenanyň, bir aýal maşgalaň näçe ýyllap çagasy bolanok şo taýda diýdi. Seň sesiňde agy bar ekeni, şol oýny goýjak diýdi, sen şo ejesiniň Gurjagyny başgalar oýnadar, sen şoňa ses berersiň diýdi. Şeýdip hem men gurjak teatrynda işe başladym. Soň iki ýyl işe stažy bolan adamlar Türkmen döwlet beden institutyny kabul etmeli diýip şonýaly bir karar çykdy-da, şoň esasynda-da men institutda öz isleýän kärim artistlik kärine. girdim. Şondan soň gurjak teatrda işledim. Ýigrimi üç ýyllap. Indi bir iki ýyl boldy indem Türkmenistanyň Baş akademiki drama teatrynda sahna ussady bolup işleýän. Ýene gysgajyk terjimehanym. Maşgala ýagdaýyňyz? Maşgala ýagdaýym bir sany oglum bar. Oglumy öýlendirdim, iki sanjagam agtygym bar. Töwreme ýaşarzak bolsun. Hawa. Degişmede siziň halypaňyz kim? Degişmede meň halypam Jeren Durdyýewa meň halypam. Göni özi iş allam halypalygam etdi. Göni halypamyz şo biziň sahnada çykaran sebäbi ol urdan Gurjak teatra baramda, men gurjak oýnadyp bilemok, meň ol ugurdan bilimim ýok. Onnoň gurjak oýnadyp bilmänsoň, köplenç şolara ses berýärdik-dä biz, gurjaga. Indi köp adamlar Gurjakdyr-da, eliňi alyp oýnabermelidir diýýärler-ä Merdan. Eliňi alyp oýnabermeli zat däl-ä şu gurjak diýlen zat. Aslynda şu gurjagy biri oýnatýar. Gurjak oýnatmak üçin, mysal üçin, özüň tans edip bilmeýän bolsaň, gurjak tans edenok ekeni. Özüň aýdym aýdyp bilmeseň, gurjak aýdym aýdanok. Haçanda sen şuň aşagynda özüň aýdym aýdyp tans etýäň, gurjak janlanýada, aşagynda oturan adamy görenok şony oýnadyp janlandyryp oturan. Diňe gurjaga seretýän eken adamlar. Şo köp adamlar gurjakdyr-da beýtseňem oýnap, oýnap bolanok eken gurjagy. Men ýigrimi üç ýyl işledim. Şo taýda bir topar men spektakl sahnalaşdyrdym. Şo gurjak teatrydadam Jeren Durdyýewa Jüýteniň toýy atly oýun goýdy. Şu oba durmuşyndan maşgalada bolýana, şonda şol oýny her kim öz häsiýetine görä goýdy. Ssenariýa ýazýar biri, mysal üçin, bir režissýor goýýar. Biziň hemmämiz sahna üýşürip, her kimiň öz häsiýetine görä şoň aýdybiläýjek sözüni, mysal üçin, meň birinji ýerine ýetiren keşbim şo sahnada, Toty daýza diýip. Şo Toty daýzanyň içinde ulanýan sözlemim meň şu adamlaryň arasynda adamlar aýtýar-a. Bir gezek men Saragta toýa bardym welin şonda bir aýal meň ýanyma geldi-de, Durmuşda her hili adama gabat gelýän ekeniň-dä. Gelip öz maş, öz nemesini gürrüň etdi maňa. Oýun edip diýdi, umuman oýnuň aňyrsyna çyn ýatyr diýilýär-ä. Hiňlendi-de, näme, başga öz adamsynyň adyny şeýdip hiňlendi ol onuň. Menem oýun edip şol jüýteniň toýunda şeý diýdim-de. Geregim-ä sen töräm-ow, Ýüregime sen tiräm-ow, Ýüregimiň üstündenem Aýakýalaňaç ýöräý-ow! Diýen-de, şony asly şoň Aşgabat diýilýän diýip özenini başga biri maňa başgaçarak gürrüň etdi. Onuň şo jüýteriň toýunda Tost daýza diýilýän aýalam, aýal doganynyň-a on, on-on iki sany gyzy bar. Ol Tost daýzaňam bolsa adamsy ýok, ýekeje-de ogly bar. Şonda onnoň durmuşda bolýan zatlar aýdylýar-da. Soň aýal dogan öýüne gezmäne gelýär, ony men, Gapyňy kim kakýar? diýýän. Onsoň olam, Aç! diýýär, menem, Waý toba toba, ozalam-a adamymdan ýaňy dyndymy gyz, ýene geläý söýtjän! diýip, ýaňky aýdyma hiňlenýän-de, onuň adamym şeýdi ýetýän. Sen hemmäni taryplaýaň, näme üçin sen meni taryplaňok diýýä. Aý görgüliň ýatan ýeri ýagty bolsun, men şony taryplap bir adyna aýdym aýdaýyn diýip, ýaňkyny aýtýan-da, Geregim-ä sen törämok! köwşüni bagryma basyp aýtýan-da, Soň aýal dogany öýüne gezmäne gelip gapysyny kakdyň. Adyny tutmalam däl eken, adyny tutanyňam mähetden direlik gelen dökden girmegin diýen. Bir gysganç aýal-da. Onuň ýekeje ogly bar, ýapyşak Guldy. Oň her aýtýan sözümiziň yzynyň oň bir sebäbi bar. Mysal üçin, ýapyşak Guldy diýen, o soň aýal doganym gelýär çagalary bilen welin, Meme, näme üçin sen ogluň adyny ýapyşak Gul dakdyň diýýär maňa. Menem, ay näçe sany çagam boldy, durmady, boldy, durmady. Bu çagam yapyşyp galdy, şoň üçinem yapyşyp dur, dokdum, diýende. Muman şol durmuşdan alnan da şol. Şondan hem tostayda, tostayda, tostayda bolup galdy. Men gönümen halypam, Türkmenistan halk artisti Jeren Durdyýewa. Sahnada şu biziň şu wagtky çykyş etýän Türkmenistanyň baş akademiki drama teatrynyň režissýory Plan sözi diý diýä bolin, sen şondan çykyp bileňokda, ol ýörite goýlan. Biziň gülkül sahnalarymyz ýörite goýlan däl ol. Sahnada özüň joşýaň, improwizasiýa diýilýär-ä. Şo milletiň, adamlaň seň aýtýan sözüň kabul edişine görä joşuberýäň-dä. Sahnadan çykanyň ýadyňdan çykýar ol näme diýenigem bileňok. Improwizasiýa diýilýär-dä. Şu zatlar göni men şu halypamdan öwrendim.
Indi Amanguly mugallym, hawa, aýdalla bildirme rubrikasyna geldik. Hawa.
Rubrika bilen çarrak tanşygyňyz bar. Hmm. Onda başlap bilýäs-dä. Başlaýa.
Onda kime jaň edýäs? Oguljana jaň edip göreýin ýatmadyk bolsa. Oguljan Bekiýewa.
Oguljan Bekiýewa.
Ýumşak gyz. Ýumşak gyz. Oturýarsyňmy?
Oturýan.
Gowmy ýagdaýlar? Gowy. Agtyklaň gowumy? Häli ýolda gelýärkä meni ýolda biri saklap neme diýýär. Sen ýyldyz diýýär maňa aýtýar menem ýo men ýyldyz däl menden başga ýyldyzlaram bar diýdim ony ýanyňdaky kim şol diýýär. Hä sen diýýär neme ýyldyz däl sen niçik zanna diýýär menem sen men biri bile çalyşýan bolaýma diýende kim şo ýanyňdaky neme diýýär. Ýumşak gyz diýýä. Arada diýýä men şoň nemesine girdim bolýyn diýýä maňa diýýä erbet kommentariýa ýazypdyr diýýä. Menem ol seň Oguljan on ýaly zat etmiýä diýýän bolýyn. Ýok meň özüm diýýä daşary ýurtda diýýä näme etýän. Meni ýolda sakladylagyzýaňeý daşary ýurtda okýan diýýän işleýän. Menem Oguljan dädir ol Diýen ol, Aý, gara döw diýsäm, soňam maňa gygyryp başlady. Eba, menem, A, neme diýdim, bagyşlaň welin, neme, biri bile çalyşdyňyz öýtýän, men diýdim, Ýok, şo seň ýanyňda gara döw bar-a, şo meň diýä erbet kommentariýalar ýazypdyr, diýä. Menem baranda oňa şol şeý diýipdirem, aýdaly şony şeý diýeli diýen. Düşünişibilmedim, Dowuljan. Ozal. Ses ýadyr Amawlo halypa bolaýmasyn. Bilemok. Sen ters gürleme. Sen diýýä ters gürleme maňa, ters gürleme diýip gygyrýa gyz. Men ters gürlämok şu wagt diýdim. Biri bile çalyşýan bolaýmaň diýän welin. Yzyndanam, şu wagt siz diýýä süýji durmuşyň gapysy oýny goýup ýörsüňizmi diýýä. Eýway. Menem sen nirden bilýäň biziň süýji durmuş gapysyny? Diýýän welin. Ata köpek nemede sen şoň aýal bolup oýnadyňmy diýýän bolsa. Her hili adam maňa O soň Durdy Durtýan hem aýtýar. Ko kofe içjekmi diýýär maňa ýöne men kofe içemok. Sen wapşe meň bilen köçede näme tanaşjak bolýaň men gidip barýan diýýän bolýn. Ýarym ezan aýtdyňmy sen düýn diýýär. Eýwa ha. Hä. Imoda goýupsyň-a ýarym ezan aýdyp aýlanýaň-a. O ýarym ezan aýdyp diýýä, özüňi reklama eden bolup diýýä, ýanyňdaky kim şol diýýä, şolamy reklama eden bolýa? Aý, jan dogan, meň ýanymda hiç kim ýok diýýän. Biri bar-a diýýäň emä. Menem, Halbike ýadyma düşenok, menem ýumşak gyzmy? Häli men aýdyp göreýin diýdim.
Halbikedir, men bar-a kommentariýa yzyna ýazmanam bilmeýän, onýa zada girmeýän men. Ýo sen diýýä aýnak dakynanam bolýaň, gözüň körmi diýýä maňa? Menem yok men. Bir iş ýanyp ýörüň biri olmaly. Ozal durdy durtdänem aýtdy. Men şu taýdan bir zat gözläp ýörün. Dolanaý diýip bir firma bolmaly diýýän bu studio bolmaly şoňa gitjek diýýän. Aý meňňem gaharym geldi osaň. Meni gaharym gelip dädim sen diýdim Oguljan gaharyň getirýär bloga dyk dykaryn diýip. Neme sen bloga dykan ýa-da Oguljan aýdaryn sen bloga dykar diýdim.
Ýo men onýa zat ýazyşyp hiç kim bilen ýazyşmaýan. Umuman. Näme girmeli oň üçin instagramamy. Menem aýtdym Oguljan hiç zat tik tok onýan zada düşünenok diýdim on tik tokmy şo nämemi diýip diňe saňa diýýä gyz ol adamsam ýogaldy aý näme diýýä. Gara döw diýse men gara dälä halbika diýen bolaýmasyn. Gara döw diýýä onnoň neme kämahalam diýýä şol gara döw diýýänim gurjak ýalam bolýä owadanja adam bolýä sokgaja akja diýýä de gitjik goýra owadanja gelin. Horlananogam arasynda. Yzyndanam, Wapşe-de sen kim diýýä maňa? Her hili adam bagy. Menem men teatrdan işleýän, teatrda men diýdim men. Nirde işleýän bolsaň? Ogjan özüni saklap diýäýdi diý, men-ä bilemen, ony ýazasy ýazyşmaýan men hiç kim bilenem. Onsoň näme diýdi, Oguljanadam aýt, Amangül telewizorda köpüräk çykaýyň-da, ikiňizem gowy çykyşlaryňyz bar. Yzyndanam şeý diýýä-mä. Hawa.
Soň gidip barýarka adam, Boranda sag boluň diýdim ol ýüzüne urup, Salam älik diýende men oýnajak bolýan men bilen. Aý kelle gowy däl bolmaz onda. Hawa Durdy Durdy menem Boranda menä ýörejek diýdim ertir gar ýagýar aman gün şuba zat algyn geliň diýdi maňa menem bolýa diýdimde gaýtdym. Hawa her hili zat bar. Ýöne iň soňunda salam aýtdy şol gara döw owadan gelin şol oýun etdim.

Men wapşe şu zada girip düşünmeýän. Imo-da girmeýän. Ahyr elime jaň etýärler Imo-ň aç. Nädip açmaly diýýän men. Menem aýtdym ol Oguljan dädirme komentarýada erbet zat ýazypdyr maňa men Oguljan bloga tanşa Oguljan diýenok gara döw şol aýal wapşe şuňňurýa. Tüw etdim.
Aý boraý gowy bolsa gahjyklaň gowmy. Hawa oňa dada mana. Bolýalaý sagaman işle her ýerde her hili adam barda.

Duý etdiňizmi şu wagt ýaly? Hawa. Şeýlemi?
Ýaly.
Haýran galaýma ol Ogujana jaň etsem köp ilat alanok bilen. Beh.
Nesip eken nä. Nesip eken nä.
Mugallym indi şu teatrda işläp ýörkäňem şeýle gyzykly pursatlar bolýar-a, adamyň durmuşynda-da bolýar, ýolda yza gidip barýarkaňam bolýar. Häli-häzire çenli ýatlasaň, gülüp ýatlaýan bir ýatlamalaň barmy? Ýatlamalar kän Merdan. Birini ýatlap bolsa ýatlaýaly. Birini birjagadan ýatlap bereýin. Medeniýet institutyna men otuz üç ýaşymda girdim-dä. Birinji sentýabr güni näme irden ýygnak bolýar, ýygnakdan soň her kim gidip barýar, meniň begnime gyňa çatylan. Girip barýaryn, gapyňda duran mugallym aýtdy. E nirä barýaň, ejeler aňyrda durmaly diýdi. Men eje däl, men okuwa girdim diýdim. O nähili diýen okuwa girdim diýdi. Oý men okuwa girdim diýip, geçip gitdim. Ony ýaly pursatlar kän bolýar. Şu wagt toýa baramda başga toýa baryp, çykyp gaýtýan ýerim hem bar meň. Bir gezek bir toýa bardym, öňem aýtdym men ony. Myrat maňa jaň etdi toý diýip. Menem toýa bardym. Men Arzuw ýola barmaly ekenim. Altynaýmy şol? Daşoguz bazarynyň gapdalynda. Hawa, Altynaý. Şoňa baryp durna soň bardym. Iki sany daýza-da meni garşylady. Amangulyjan geldiň hawa, geçiber töre diýdi. Men kimiň çagyranyny bilemokdym. Myrat aýtdy diýýän. Gepiň keltesi ýaşlar geldi, men garşyladym. Halas zadam geçirdim da. Geçirdim, gürläp dur Myrat jaň etýär. Amangül sen nirde diýip, geldiňmi diýdi maňa. Ilki jaň etende men hawa geldim diýdim. O, Toýa başladyň, Hawa, başladym, diýdim. Indi halat geçirip boldum, zat etdim, ýenedem söz berdim. Aý, ýenedem çykdym, indi gudalara söz berip durman Myrat ýene jaň etýär, Sen nirä geldiň? Toýa geldim. Haýsy toýa geldiň? Aý, şurada Daşoguzaryň ýanynda nemede. Ana, eliňi galdyr diýýär, men seni göremok diýýär. Menem duran ýerimden bul elimi galdyrýan. Hiç ýerde hiç kim ýok. Onsoň, Sen restorandan daşyna çyk diýdi maňa. Bolýar diýip, Diýip dur, telefonda durna bir aýalam gelip, biziň zakazymyz diýýär. Dura gelneje men size gelmeli däl, başga toýa gitmeli ekeniň diýdim-de, mikrofony berdim-de, men daşa çykdym. Myrat, men daşa çykdym, sen nirde diýýän. Şaşlyk bişirip durar, maşyn durmy, hawa, bir maşynam durmy, hawa, maşynam. Eliňi galdyr, galdyr diýýär, ýog-a. Sen haýsy restoranda diýdi maňa. Diý, menem şol Daşoguzadanyň ýanynda diýdim welin, restoran ýola bakyp durmy diýdi, Hudaýberdi-hä. Ýok diýdim. Diý, sen bärik gelmel-ä diýdi, umuman aňyrdan geldi. Meň barmaly toýum men halas geçdä barypdyryn. Ol başga baran toýum doglan gün eken. Arzuw ýolda. Ýok, arzuw ýolda bir çagajygyň doglan güni eken. Onsoň bardym, olaram açylmana maňa garaşyp durlar-da. Aý, şeýle bir güldüm, şeýle bir güldüm. Soňam bir halas geçdä bardym welin, bir joram bilen bardym. Şu arzuw ýala bardym elmede ama şo ýerde bolýa. Ikimiz geçip oturyp nan iýdik, zat etdik. Men halat geçdä bardym oglanly gyz gelenoga. Ýöne kalýatka gelýä, çagaly gelýä zat etýä. Meni menejer çagyrdym bäri. Toý nähili toý diýdim bolin. Bir çaga bäbek diýdi. Nemeden

Ýatlasaň.
Mydama degişip gülşüp ýören adamyň aňyrsynda ýürek agysy ýatyr diýýärlerde. Şol çynmy?
Dogry. Aslynda ýüzüň ýylgyryp durany bilenem ýüregiň ýylgyryp duranok-da. Biröň aglap dur-da. Sebäbi ejemem ýok, kakamam ýok. Şondan bolmagam ahmal, bilemok-da, atak men durmuşymdan beýrenemok-da. Durmuşym işläp ýetdik hemme zadadam. Gowy zamana, gowy döwür. Ýöne. Ýatyp ýetemok-da, işläp ýetdim. Şoň üçindir-dä belki, siziň özüňizde dogum bar-da, dogumly siz. Köp adam şo dogumly bolansoň, birhili biz aglamajak ýaly, biz kesellemejek ýaly, adamçylykda o ýerim, bu ýerim agyrýar diýip aýdamok men, hiç kimiň ýanynda men şony aýtmaýan, hemmäňem agyrsam bardyr, derdem bardyr. Dertsiz adam ýokdur umuman. Ýöne meň ejiz tarapym ýylgyrýan, hawa meň özüm dogumly, ýöne men biriniň gözünde ýaş görsem, men bolamok Mergen çaga. Biram şu sekizinji mart gelýä, sekizinji martdadam men ýekesirýän-dä bir hili. Köp adamlar artistler şo tiktokdadam. Artista siz diýerlerdä bir hili. Soň menem şo TikTokda diýdim-de, bizem adama ýöne. Bizem ýüregimizem bar, biziňem maşgalamyzam bar. Hemme zadymyzam ýerbe-ýer. Artist şo bizem adam-da diýdim-de, umuman şoň hemme sözümi jemlänimde. Biziňem ýüregimiz etden daşdan däl artist bolanymyza. Sahnada berilýän keşbi ýerine ýetirýäs biz, mysal üçin. Şu eje hakynda gürrüň edilse, iň ejiz. Ejizleýän, bir gözde göz ýaş görsem, meň bolmaýan zadym şol. Onnoňam meň özüm asly dogtor bolup işledim diýdim-ä, Metjur şaň otardym welin, biri ýaramasa, şoňa men ýüregim bilen nebsim agyrýar-da, şoňa ukol etsem, özüm meň ýaramok, maňa geçýär. Ýa köp adamlar şu pylanyň näme ýere bardyňmy diýip, adam gör şeýle görüp ýörkäň, meň göz öňümde galsa gowy-da, men şony ýaramaýan wagty dogrymy aýtsam, men şony göresim gelenok. Şol adam şo keşbi bilen men ýadymda galsa şony gowy görýän. Bir ejiz tarapymam şo biri aglasa men şoňa bolamok.
Aýdaly biri size bir karobka berdi. Hawa. Şol karobkaň içinde-de siziň durmuşda ýitiren zatlaryňyz. Ilki bilen karobkany açyp nämäni gözlärdiňiz?

Şu wagt aýdymam aýtýanam bolsam, sahnada çykyş etýänem bolsam, gije-gündiz pikir etýän-de, näme başga üýtgeşik zat edip bolarkä diýýän, başga, ýa öň başlamaly ekenim diýýän-de. Şo men öň arzuw etdim-de, ýöne men gijiräk başladym-da.
Durmuşyňyzda ýatda galan. Durmuşyňyza bir täsir eden dana sözler, aforizmler barmy? Näme diýýär, Sabyr tohumyny ekip, şükür suwy bilen suwarsaň, ýetişdiren baglaryň köpüsi bagt bolar diýýär. Menem şony toýda ulanýan-da, Geliň, mähriban adamlar, sabyr tohumyny ekeliň, şükür suwy bilen sugaralyň, ýetişdiren baglarymyzyň hemmesi bagt bolsun diýýän. Ýa-da aňyrdan gelýän gelin diýen gyza diýen, Bir ojakda goşuňyz bolsun, bir tabakda aşyňyz bolsun, bir ýassykda başyňyz bolsun, bagtly boluň diýen. Gerek zadymy derrew ýat tutup bilýän, gerek zadym gerek däl bolsa, adamyň adynam ýatda tutup bilemok. Radioda aýylsa-da derrew ýadymda galýar meň. Munuň şeýleräk sözleri bar-da, gelne degişli däl. Dähidem bessemläp gelen gelnim, Hoş geldiň öýüme geldigiň bolsun. Begenip agladym, begenip güldüm, Bu günlügim çyndan günlügim bolsun, Hemä gelnim bol, hemem gyzym bol, Güýçli bilegim bol, sagdyn dyzym bol, Ömür baky sowulmajak ýadym bol, Öýüme ýaz bolup geldigiň bolsun. Syla balajygym gaňrylyp bakma, Ojagymyň oduny söndürmän sakla, Biziň saňa bolan ynamymyz hakla, Ojagyma. Ömürlik gelligiň bolsun diýdi welin, şo goşgyny şo daýy derrew men ýatyrtdym. Täze degişme sahnasyny döretmek üçin esasy zat näme şol ýerde? Gülküli sahnalary biz näçe ýyl ine Aşyr däde, Haýt kaka, Oguljan, Dikgi potdüş, ondan Garly kaka, Hoja Myrat ammady öň. Umuman biz on sany aýtdyk-da, şo degişme sahnalaryny çykyş etmeli diýä welin, Her kim bir zat ideýa ýoklýar şo taý. Bozaň hemmäň zadyň geçip duranokda onda. Oýun edip diýýän zadyň boldy diýip oýun edilýädäni boldy şoň daşynda aýlanylýar sen pylan diý sen pylan diý diýýär. Ozaň haýsy sözi kimiň nädip şony tomaşaça okrajagyny bilip durdyňda sen. Muman şoň gerek zat ideýa tapmaly ilki bilen. Indi ýaňky sanan degişme partnýorlaryňyz bar. Hawa. Şolar bilen sahnada degişýäňiz. Hawa. Indi sahnaň arkasynda nähili siziň gatnaşygyňyz? Sahnaň arkasynda biz biri-birimiziň aýdanymy diňlemän gülýäs. Her kim ideýa aýtýar-da. Mysal üçin dikki bile pot düş özleri ýöne näme partnýor bolansoň ol bir zat näme edip otyr. Haýt kaka bilen ýene biri, Aşyr bilen men, Oguljan bilen ýene biri. Her kim öz nemesi bilen para-para bolup çykýar-da. Soň mysal üçin goňşy bolup çykmaly bolsaň, garry kaka bilen goňşy bolup çykmalysyň, goňşy diýip, ol öýe biraz taýýarlanmaly diýip. Biri-birini diňlemeýäs biz. Ýöne bolgusyz zada-da gülüp, gülüp oturýas biz özümiz. Bäş minut otursagam ala-wagyrdy bolýar sahnaň agzynda. Şol ýaňky bäşi artistler diýip tanalýan şo dikki potdyşine Çepbe, Garly kaka, Owjan, Bir gezek şol biz biri-birimize seň aýdanyň bolanok şol, ýa biri-birimize sesimizi gatandanmyz, ýa pylany gelmedi diýen gürrüň şu wagta çenli biziň aramyzda ýok daş ol. Sahna Daşyr däde bilen çykyş edeýin, Oguljan bilen çykyş edeýin, Garly kaka bilen söz ýalňyşyp ýadyňdan çykýan ýerem bolýa-da, şony ýuwaşlyk bilen neme söz ugruny tapýaňda şeý diýjek bolduňmy? diýip aýdyp goýberýär oýun edip, o-da düşünýäň-dä biri-biriňe ýadyňdan çyksa. Şu wagt gülki agşamynda sahnada çykyş etýäs welin, köplenç Gaýt kakaň maňa bir diýen sözi bar-da, şony diýenok-da, köplenç ýadymdan çykyp ýör. Seni kow! diýen sözüni aýdanok-da, Hä, sen meni kowjak diýip dursuňmy, hä? diýip, birden ýadyma düşýär. Onsoň başlaýarlar. Umuman, pikirdeş adamlaň bilen işleseň, bir hili işe gidesiň gelip durýar, Merdan. Men-ä şeýle. Bagt by? Meň üçin bagt jan saglyk, agzybirlik, maşgala. Maşgalaňyz abadan bolsun, janyňyz sag bolsun. Indem aýdala tomaşa edip oturan muşdagyňyza arzuwlaryňyz.
Meň arzuw etjek zadym Merdanjan muşdaklarymazam sizedem bütin dünýäň adamlaryna jan saglygy arzuw etýän. Esasy zat janyňyz sag bolsun, maşgalaňyzam abat bolsun. Hemme şu durmuşda etsem betsem diýän arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Siziňem hemmäňize Şu owadan bagtda ýaşamagyny arzuw etýän. Janyňyz sag bolsun. Amangül molum, degişmäň çägi barmy? Hemme zadyňam çägi bada. Degişmäňem hemme zadyň çeni bar. Hemme zat aýdypdyrlara Merdan. Aýdylmadyk zat ýok. Hemme zadyň çägi bar. Şoň şo sanda Gürrüňdeşligiň aýdaryňam çägi bar. Çägiň geçip giden bolaýmasa sen? Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Ine, Dolanaý wideo studiýanyň adyndan size aýratyn sag bolsun aýdýan oglanlar tüweleme. Gije-gündiz gepleşik diýseňem aýak üstünde durlar. Siziňem toýlaryňyzda hyzmat etmek nesip etsin. Şeýle bolsun. Janyňyz sag bolsun.
Agtyklaryňyzyň arasynda başyňyz dik bolsun. Ildeşlerimizi hemişe güldüriň.
Sag boluň. E şu gepleşige çagyrýarlar. Şu misal siziň ýana gelen dedem ýazgydan geldim-de Aşyrdäde e, hoja bilen ýazgy edip geldik bolýn. Şu zatlar günde yzygider bolup dursa bir hil bizi ýaşatýar şu zatlar. Ata o ýyldan o ýyla bir gezek ýazgy etseň bolanok-da. Haçan biri bilen gürrüňdeş bolýaň ol fantaziýa işläp başlaýar-da. Men-ä uzyn gün dogrymy aýtsam, şu söz berdim-de näçe ýyl bolandyr. Söz ber, söz ber. Aý, bir ýyl-la.
Bir ýyl boldumy? Ondan nä, galan işiň üstüne gar ýagar diýilýär-dä. Hawa. Şo-boldy zat.
Şu gün men söz berdim, dokuza diýmedimmi diýdim, ony şu dokuza ýetişjek boldum-da. Human, sizem işiňizi üstünlik arzuw etýän, Merdan jan. Sözüňiz-ä peçat eken, oglum, janyňyz sag bolsun. Size-de üstünlik hemra bolsun. Sag boluň.
Baý-baý.